Ähliňize salam. Bu dersimizde indeksleri öwrenmekçi indeks näme, indeks listlarda näme işe ýaraýar, nädip alynýar, nädip indekse görä elementleri çykaryp bilýäris. Indi biz biz öňki dersimizde ine alma, banan, üzüm, çörek, et, bugdaý iki sany list emele getiripdik. Muňa ädrlikçe birisini aýralyň. Miwe bolsun, meselem, miwe listimiz bar. Içinde alma bar, banan bar, üzüm bar. Näçe element bar? Bir, iki, üç. Biz bir, iki, üç diýip sanaýas. Ýöne Python beýdip sanamaýar. Pythonda noldan başlaýar. Ine bu nolunjy element.

näme diýip bileris python list indeksleri indi şeýdikde tersden başlasak näme bolýar minus birden başlaýar ýani bu ýerden minus birden başlap gitýär minus bir nol bir beýdip gitýär häzirlikçe düzüni öwrensek ýeterlik näme diýýäs indi meselem biz indeksini gördük indi şu nolunjy Bu birinji, bu ikinji element. Indeksi munuň nol, munuň bir, munuň iki. Indeksini nädip bilmez, nädip bilmeli biz indi? Indi meselem biz şu ýerden meselem nolunjy elementi aljak bolýas, ine şuny ýa-da birinji elementi aljak bolýas indekse görä. Bu ýerdäki birinji element indeksde 0 bolýar. Bu ýerdäki ikinji element indeksde 1 bolýar. Şuny şeýdip çykarýas. Meselem biz banan çykarjak bolsak, diňe banan print etjek bolýas. Nädip etýäs? Print diýýäs. Banan print etmeli. Banan nirede? Miwäň içinde. Miwe diýýäs. Indeksini goýýas indi näçinji bolsa şony print etýär. Indeksi goýmak üçin edil listdäki ýaly kwadrat ýaý ulanylýar. Indeksini ýazýas. Indi bananyň indeksi näçe? Bul 0, bul 1. Bananyň indeks 1. Onda 1 ýazýas. Indi bize miwäniň içindäki indeksi 1 bolan, ýagny birinji indeksli ýa-da ikinji elementi deň gelýär. Indi birinji indeks Ikinji elementi deň gelýär. Şony print etmeli. Göreli edýärin. Bize banan diýip çykardy indi. Sämiň indeksi 1. Meselem bu ýere 0 diýsek. Alma diýip çykardy. Indi biz 0-njy we Birinji elementi e, ýa-da şular ýany goşalyň. Ýanyna ýene bir zat goşalyň meselem protokol. Protokol. Näme bolsun garpyz. Garpyz diýeli. Indi biz şu ýerden almadan üzümi çeli ine. 0 1 ikinji indeksler ýa-da birinji, ikinji, üçünjileri Şulary print etjek bolsak nädip etmeli? Oň üçin ine şeýdip bilýäs biz näçe haýsy aralyk gerek bize noldan üçe çeli gerek ýok noldan ikä çeli indekse görä. Bu nädip ýazylýar? Pythonda nol diýýäs op nol diýýäs noldan ikä çeli. Arasynda iki nokat goýsaň şu noldan ikä çeli diýmek bolýar. Meselem birden ikä çeli diýseň birinji we ikinji diýmek bolýar. Şular ýany biz noldan iki äçeli gerek. Onda bu ýerde näme etýäs? Diňe nolunjy gerek dä bize. Indeksi nol bolan gerek dä. Noldan iki äçeli bolan gerek. Ine şeýdip arasyna iki nokat goýup başlangyjy we gutarýan ýerini goýýas. Indeks nomerini. Ýene ýazýas. Alma we banan çykdy. Näme üçin bular ýaly boldy? Python Ahyrkyny almaýa hiç haçan. Nol iki aras diýsek ine şular ýany. Nol iki aras diýsek. Python haýsyny alýa bulaň. Nol alýa we bir alýa. Ahyrkyny almaýa. Ine köplük ýalyda şular ýaly hasap etýä. Nol iki diýä. Ine birinji degişli ikinji gutarýan ýeri degişli däl. Ondan bir öňkini alýa. Meselem nol bilen bäş aras diýsek. Bize haýsyny alardy? Noldan başlap bäşde gutarýan ýerini, ýagny bäşi almaýar. Haýsyny alýar? Nol, bir, iki, üç, dördi alýar. Bäşi almaýar. Göreliň, bizde näçe element bar? Bir, iki, üç, dört, bäş element bar şu wagt. Bäş element bolsa, näçinji indekseden gelýär? Birinji, ikinji, üçünji, dördünji, bäşinji. Indeksi dört. Ine, garpyzyň indeksi dört. Başlaýan ýeri nol. Nol bilen dört arasy diýsek, näme görkezýär bize? Alma, banan, üzüm, pyrtykal çykdy, ýöne garpyz çykmady. Näme üçin? Sebäbi bu ahyrky indeksi almaýar. Ondan bir öňkini alýar. Ine, indeksleri hem şeýdip çykarýas. Indi biz indeksini biljek bolsak näme etmeli? Meselem, biz bananyň indeksini bilemizok. Meselem şo nolmy ýa-da birmi? Unutdyk. Nädip bilmeli? Onam şeýdip alýas. Indeks gerek bize. Indeks diýýäs. Nokat. Nämäň indeksi gerek? Miwedäkileriň. Haýsynyň? Op. Miwede nämäniň indeksi gerek? Bananyň. Şeýtsek, bize error berýär. Näme üçin ýerini ýalňyş ýazdyk? Miwe nokat indeks diýýäs. Miwe nokat indeks diýýäs. Muny beýdip ýazýas. Unutduk. Şeýtsek, ine bir çykardy. Indeksini almak üçin birinji listiň adyny ýazýas. Men şu ýerden ýazaýyn. Ilk bilen näme gerek? Indeksi bilmek üçin. Ýok. Elementi indekse görä print etmek üçin. Näme etýäs? Nädip print edýäs? Ilki listiň adyny ýazýas. List. Onsoň nämäni getirýäs? Şu ýere indeks nomry gerek. Indeks nomry ýazýas. Şeýdip. Hop, ine şeýdip. Şeýtsek bize näme çykarýar? bize elementi çykarýar. E, çykarýar. Görkezýär diýilýärdi. Görkezýär. Ine şular ýaly usulda ýasak. Ýöne biz eger indeksini bilmek islesek, bir elementin indeksini bilmek islesek, näme diýeli? Elementin indeksini bilmek üçin näme etýäs? Onda näme etýäs? Birinji listiň adyny ýazýas. List diýýäs. Nokat indeks diýýäs. Ine, şular ýaýyň içinde bu ýerde näme ýazýas? elemendiň adyny ýazýas. Ýagny köplenç string bolýar, şonuň üçin string diýip ýazaýyn. Elemendiň ady adyny ýazýas, ýaý ýapýas. Bu bize nämäni görkezýär? Elemendiň bu bize indeks nomerini görkezýär. Indeks nomerini indeks nomerini görkezýär. Bu nämäni görkezýär? Elementi görkezýär. Ine şular ýaly. Meselem, iki dürlüsini alyň. Print diýeliň. Ýokardaky indi bu bize indeks alýar. Bananyň indeksini alýar. Ilki listiň adyny ýazýas, nokat goýýas, indeks diýýäs we bananyň indeksini alýas. Indi bir indeks print edeliň. Ýaňky eden işimiz. Nämäni edeliň? Meselem, miwedäki näçinji elementi print edeliň. Meselem, üçünji indeksi 3 bolan birisini print edeliň. Protikal. Indi biz protikalyň indeksini göreliň bärden. Protikal ýazalyň. Ine, pyrtykalyň indeksi üç, şunda indeksi merkezde, ikinjiden hem indeksi üç bolan miwedäki elementi print etdi, ol hem pyrtykal. Ine, biz indeksleri şeýdip bilip bilýäris. Indeksleri şular ýaly görýäs. Ondan başga näme görmeli biz? Lent bar, lent. Ýa-da şular ýaly ýazylýar. Pythonda lent diýip ýazylýar. Bu näme nurkede? Listdäki elementleriň sanyny görkezýär. Sanyny görkezýär. Muny näde görýäs? Meselem, print diýilende ekrana çykarmak üçin lent diýýäs. Ine, özi görkezdi. Lent näme goýýas? Ýaý goýýas şeýdip. Nämäniň lendi gerek bize? Nämäniň uzynlygy ýa-da sany gerek? Haýsynyň? Miwäniň. Miwäň içinde näçe sany element bardygyny görkezýär. Göreliň. Ine, bäş çykardy. Diýmek, miwäň içinde bäş sany element bar diýýär. Uzynlygy bäş diýýär miwäniň. Göreliň. Bir, iki, üç, dört, bäş. Çyndan hem miwäniň uzynlygy bäş ekeni. Ýene göreliň. Beýtsek näme etdi? Arasynda boşluk goýsak. Ine şu yerde. Dur dur dur dur. Bu da bu da bu da yanlış gittik yanlış gittik. Sorry. Ine. Arasında boşluk koysak yine de kabul et ya. String kökünde git ya boşluğun. Ine şeyle biz print ine bu yerde lent çıkardı bu yerden hem üçüncü indeksli elementi çıkardı. Başga näme görüp bileris bu ýerden? Land gördük, indeks gördük. Başga näme görjekdik? Başga biz indi indeksler Almanyny gördük, Land gördük. Häzirlikçe şular edýän, edil häzirlikçe şulary bilsek bolýar indi. Elementin indeksini print etmek üçin şular ýany beýleki list elementiň adyny görkezmek üçin indeksi görä şular ýaly we listiň uzynlygy listdäki näçe sany element bardygyny görmek üçin hem ine şular ýaly edip print etýäris we bu ýere biz başga zatlar hem goýup bileris san hem goýup bileris float hem goýup bileris şular ýaly edip bize bu ýene-de ine listiň uzynlygy artdy 2 san ýediğini görkezdi. Indi şular ýaly edip biz indeksleri alyp we indekslere görä elementleri print edip bilýäs. We unutmaly däl zadymyz Pythonda hemişe noldan başlaýar. Ahyrda başlanda minus birden başlaýar. Meselem şuny göreliň. Minus bir diýsek haýsyny print etýär?

Boşluk çykardy. Bäş ýok edýän. Ters gitdik biz. Ahyrdan beýle gidilmeýär. Ters gitdik, ters gitdik. Ters gitdik. Ine bize bu ýerde näçinjini çykardy? 5-njini çykardy. Minus 1 goýduk. Kabul etmedi. Näme üçin? Sä minus bir ahyrdan başlamak üçin bu bäş başdan başlamak üçin biz tersini etdik. Şoň üçin ädirlikçe şuny bilsek ýeterlik. Minus bir etsek ahyrky gelýär. Indi şeýdip biz indeksleri alyp bilýäs. Galanam araşdyryp görseňiz has gowy bolar özüňiz. Men häzir bu ýerde köp zady görkezip bilmedim. Aslynda özüm käbir zatlar edil şu wagt Unutdymam, şonuňam sebäbi bar. Menem gaýtalamaly bolýan. Ine şeýdip, biz indeksleri alyp bilýäs.